Previously on Tsamba Yerudo.
haini ndiri lakalaka ko mudhara kuri sei unoziva kuti ini ndikapinda mubhawa vanhu vanonyatsotanga kudedera so vachiziva kuti mufaro wauya inga that's a nice name zvinomboreveko kuti malajini but anyway hazvina basa so how can i say it inini ndinongoona zvakanaka chete pauri sange ukazoita muroora wangu ha kana kumba kwako handibvi nendichigara ndiriko Don't worry sha, mafavors ndo achawandira kwauri, usatye.
Ko tiri kuziva zita rake here naye? Ko ndikanyora kuti Tino iye achinzi Jabulani.

Ini I just wanna see the guy. Zvimwe zvese hazvo hazvina kana basa izvo. Chero zvikanzi rudo ibofu shamwari. Ungabva watonyorera munhu wausingaziye. Ah, be serious mhani iyoyo. Inini ati mhani shamwari ana ana basa nezvauchafunga izvo. Zvandikuda ndozvandikutoda inini. Ah, chero kanditara hafu sha mafex ndatokuudza. Mafex anokubatsira unga miserable life kakwa.
Mainini, dai muchigona zvelife dai musingachitiwi. Mambo chit kwakanga ari kwenini? Wangu, tozvibata te guys cheating on mega. Inenge itoti sign of Bauna Mwari kuti anombobvira ita wangu kumana wacho.
Still sha, and tell the advice from my failures like you. Dai waizvigona zvemjolo, andaimbokuteerera.
Okay sis, imimi fambai nenzira yenyu mega, mosiyana nesu isusu mafailures, handisi? Thank you, sister.

Uchakaona mai manje kana ka DM ndakona wrestling ndakona wrestling inga hate kushaiswa peace baba vangu. Ah, haumufarire zveshuwa. Ndakangokuzaka ndotamba imese mujairani.
Oh, so ndiko ipapa ai ndobva ndatotadza kana kufema ini. Takunzwa kupererwa nomweya. Imi imi nema issues imi.

Zvinashe, zvinashe ndapedzera muna kudhara panapa. Kuda ikweyo. Asha, ungambowataura neni uchidaro isha. Zvisi yako hava kuna ino naye na inotanda munhu kwaye. Ndiripo ini bamkuru. Ko kubva marova kudaro, mandiregereko ndikungoona muri maoko ega ega. I don't worry hapo notando. Zvisi zve something. Ndikukutengera kana mama maundiperekedza. So, pana paseko pana. ini handina kana chandiri kuda ini chinhu wani chandiri kuda ka ndichoti iwewe ubve panapa ubude mumba mababa wangu izvezvi nhai wangu uda ndibude tichangosvika kudai first ka totanga tawana kakunva rakanakanaka then hangu ndoozobuda zva
ende wakachena sha apo uri kunhuwirira sei Mugariro sha apa next week pane kiti yandoda kutopinza uchanyatsondionako. So isusu we share because isusu tagara tiri mafriends apa ndinenge ndatiwo tete vako futi. Talking about iyo yekuita muroora iyi nhasi mukomana anodzoka nguva iyi ndo yakanyokosha iwe. Haana timetable sha but miraonako manje manje anenge atopindira. So iye achipinda iwe wobva wabuda wondipa space naye ndokuti zviite. Aisitombori pressure shamwari ndokuona kuti ukupai all night yese and handitombopinde kana munomu. Okay, ah saka uri good girl. Saka iye achipinda handiti iwe wobva wabuda ndonatsosara ndichiita staira rangu rese. Hazvisitombofanirwa kuoneka kutonge takarongana. Okay, it's fine. Saka ini ndichazongokupai magombesi then morara muno indorora zvangu munext room. Ndokuti vatete vakarongeka ka uku saka unozongoisa magumbeze akawandisa kuti ndirare zvakanaka inini hangu nechando umm I don't like that. Inini magumbeze angu handina akawanda asi zviri nani kuti inini nditonhorwe zvangu pane kuti iwewo makutu wangu utonhorwe. Ah zvekuti utonhorwe hako ka inini handizofari but anyway it's okay coz iwewo wagara uchiwana payment yako yakanaka pamberi apo. Iye ngaitowanda zveshuwa Ndobva ndaziva kuti ndakutowedzera magumbezi angu plus kutotenga tengawo property muno mumumba. Don't worry Sha. Apa ndakuita ndichibatwa nekanzara. I will know something chekudya. Hatina isu kagrocery kawakatenga kaya kakatopedzwa kese namalajila kaya. Mm, newe shamwari, newe uchingobhirima malajila pazvese zvinoitika pamba panapa.
Malajila, malajila. Aita sei malajila?
Uda kutotengerwa rimwe grosara apa iwe uchipinda uchitatiwo hasha tusina kana nebasa rese. Ah ah ah ah.
Ko ndimi sister, sister nemagudzu. Nhasi nambokuona iyi. Kuri sei? Ndiri better than good zvangu mkoma muri sei? Pano panoilakalaka zvo. Pombono yega yega. Inini ndiri happy than happy yazvo. Zvinobva zvatifananidza tobva tenda pa same level. Aiwa, zinongowanzwa nyaya idzi. Anyway, Tora magumbezo uye nawo muno indada utonorara. Haa shuwa nedamewo kana ndini nhasi ndanyanyoshandisa ndato exhausted manitoi mablankets angu
kuswera uchishanda kupiko kwaunotaura iwe iye munhu aswera achingotinguka nerodhi yese Inini zvangu I like the guy saka apa achitodzoka iwo akutobuda ka ndosara ndichitaura naye. Okay it's fine ska rega nditi akangopinda kudai ndopandatonorara zvangu. Kana kuti iwe uchitongoenda arimo kuti zvisazoita kunge zviri planned. Saka muroora good night in case ndikasazodzoka muno. Okay aunty iri bhoo good night.

I thought makarambana kain. Ko nice stand. Hamuna kunodza kuti you are still together one.
Zvinashe. Zvinashe ndapedzera muna kudhara panapa. Kudei kweyo. Ah sha.
Ungamba wataura neni uchidaro sha. Zvisi yako hava kuna ino naye na inotandi munhu kwaye. Ndiripo ini bamkuru. Ko kubva marova kudaro mandiregereiko ndikungoona muri maoko ega ega. Haa don't worry hakuna notando zvinzvi zve something ndokukutengera kana mava maundiperekedza so pana paseko pana. Ini handina kana chandiri kuda ini chinhu wani chandiri kuda ka ndiyoti iwewe ubve panapa ubude mumba mababa wangu izvezvi. Nhai wangu uda ndibude tichango ndichangosvika kudai first katotanga tawana kakonva rakanaka naka then hangu ndozobuda zvako.

everywhere anoita mistakes kudii kwacho apa hanchambokude mulife mavo iyoyo
boy nesistant ah komeni wadii ah, ndiri boy amene zviri sei

kana handisi kurara kuno ini ndakutoenda ndafonera uber inosvika mai manje eh, uber chii chinonzi uber asi mimi sister mutori muvheti zvekutodaro kaini
Handisi muVET ini ndingori munhu akangofananawo newe. Anyways tiri kunwa ka sha. Ma green bottles ini I don't drink sha mhani. Dai watotenga riri drink chairo. Ah ko unogoita murume akakwana sei usinganwi? Chingorova one sip chete unzwe kuti zvinoita sei. Ah imi shamari haina don't try things pavanhu ko ndingatanga kuvhurika. ndovhurika kai ah, hanti uneni unotyei kana uneni chitofila safe kana uneni inini nditori good munhu zvekutodaro nhaina don't trust vakadzi inini iwewe musi vada dilaila ah, manje inini ukandidambura vhudzi ndichimbozviitireiko inini i just want us to have fun kwete zvavakutofunga izvi

Be sweet kuvanhukadzi shamwari. Tisu takakuzvarai apa. Ah sha bho it's not like handiterere completely ka ndoterera vakadzi but chandingazofarire manje ipity kuti government especially pamba pangu ini
Okay Malachi ndazvinzwa zvawataura but iwe uchiona ka inini newe zvikanzi taroorana ka iwe ndonongotori king. Yaa ini maplans ekuroora ka maplans ekuroora ndo handisina ah Wait iwe ndawana mbabvu maplans ekurora aka tinozomaita pamberi apa tikafunga zvakanaka. Ipapo wataura chokwadi inini ndiri mbabvu wakanditarisa ungashorei. Haa sister taura chokwadi ka muri mbabvu but no offense muri mbabvu but kwete mbabvu yangu ini. Haa nhaiwe saka ukundizotipa zvinhu zvese ukushora inini. Nhai sister, inganisana tora statement rangu that no offense one. Muri nyama, nyama last, but kwete nyama kwandiri. Another man's meat, another man's poison. Oh, saka inini ndiri poison. Anyway, rega ndizvinwira hangu bhiya rangu. Saka iwe watozoramba. Ah, chiona manje ndakamutaura kwawo kuita ndakufila guilty. Cheka ndingorwa tiri masipi ye ndinasiyana. Ah, mabiyaza asitombori bed zvakuyo sematauro anoitwa nevanhu.
Iwe. Before sandarwa la green body ra. Wanyuka pantongo taka neutongo dzuta urere. Kana kuti pane ma lessons anodikanwa.
Hapana kana chinombodikanwa shamwari kungo holder like this wotonwa.
Santi nyore. Ska ndinyore kudiiko ndokunakirwa kwacho here nhai akomana.
Ha ini kubva nhasi ka ndakutoudza team rangu rese kuti ndawe magreens. Ehe hauone now you're talking munhu unofanirwa kuitwa at least one kwako kwauri best. Nyaa kaka kalaka laka.